Бирӕ ис Ирыстоны цымыдисаг бынӕттӕ. Ӕмбисондӕн баззад нӕ табуйаг хӕхбӕсты рӕсугъддзинад. Таурӕгъты дзуринаг сты ирон адӕмы уӕздандзинад, ӕгъдау ӕмӕ ӕфсарм. Ӕмӕ мах, нӕ равдыстӕн ӕрмӕг ӕмбырд кӕнгӕйӕ, кӕцыфӕнды коммӕ куы бацӕуӕм, уӕддӕр дзы ӕнӕмӕнг фехъусӕм, зӕрдӕ кӕмӕй барухс вӕййы, ахӕм цаутӕ нӕ адӕмы ивгъуыд царды тыххӕй. Фӕлӕ уӕддӕр фылдӕр сусӕгдзинӕдтӕ ӕмӕ цымыдисаг хабӕрттӕ кӕимӕ баст ис, уыцы зӕдбадӕнтӕй иу у Ирыстоны рагон хъӕу Джимара. Абон ма ацы хъӕуы иудадзыг цӕры ӕрмӕст цалдӕр адӕймаджы, фӕлӕ кӕддӕр уый уыд Нӕргӕ хъӕу. Ӕстӕсӕмӕн усы сфыстмӕ гӕсгӕ дзы уыдис ӕртиссӕдз хӕдзары. Ӕнудӕсӕм ссӕдзӕмы нозты дӕр дзы цардис цалдӕргай сӕдӕ адӕймаджы. Берозтӕ, хъалагатӕ, уарзӕтӕ, четойтӕ, дзанагатӕ, цоратӕ ӕмӕ ӕндӕр мыггӕгтӕй. Хъӕуы кадыл кад чи бафтыдта, йӕ ном ын дӕрдтыл чи айхъусын кодта, уыцы фӕрныг адӕмӕй та фыццаджыдӕр ӕмбӕлы ссарын курдиатджын кадӕггӕнӕг, уыимӕ ма зӕрингуырд ӕмӕ дӕсны бӕхылбадӕг Хъалагаты Иналдыхъойы рухс ном. Бирӕ уыдысты, мах дуджы чи цардис, уыцы намысджын, дзуапджын, уӕздан хистӕртӕ. Фӕлӕ уымӕй ноджы кадджындӕр ӕмӕ куырыхондӕр уыдысты ацы уаз бынӕтты, дугты размӕ цы фӕлтӕртӕ фӕцардысты, уыдон. Кӕддӕр дард незаманты Дӕргъӕвсы комӕн йӕ тӕккӕ рӕбыны урссӕр табуйаг хох Джимарайы бын ӕрбынат кодтой йе мном хъӕуы фыццаг цӕрджытӕ. Уыдон, ӕвӕццӕгӕн, хуымӕтӕг адӕм нӕ уыдысты. Сӕ номыл баззадысты ацы рагон мӕсгуытӕ, зӕппӕдзтӕ ӕмӕ кувӕндӕттӕ. Джимарайаг мыггӕгтӕ сӕ табуйаг зӕххыл ӕрыййӕфтой ӕхсӕз мӕсыджы ӕмӕ ма абон дӕр зонынц аст дзуары, Ӕфсатийы ӕмӕ комы дзуӕртты кувӕндӕттӕ, Мидӕгрӕбыны комы, Хоры Уацилла, Фосы фӕлвӕра, Тхосты лӕгты дзуар, Аларды, Тбау Уацилла ӕмӕ хъӕузӕды кувӕндӕттӕ Джимарайы алфӕмблай. Фӕлӕ, чи зоны, цас уыдысты уыдон ам раздӕр, цард дзы йӕ тӕккӕ тӕмӕны куы уыдис, уӕд. Ӕртӕккӕ стӕм махмӕ ӕмӕ фӕстӕ зыны уӕм Джимарайы хъӕуы иу рагондӕр хъӕутӕй иу у Ирыстоны мидӕг. Тынг рагон хъӕу кӕй у, уый бӕрӕг дарынц бӕнӕна кувӕндӕттӕ дӕр, йӕ сисывӕрдтӕ дӕр, йӕ мӕсгуытӕ дӕр, йӕ цы дӕр. Тынг рагон хъӕу у. Дӕ дӕргъӕфсӕй дӕр рагондӕр хъӕу у, ай. Уый тыххӕй мӕ ӕддӕмӕ никуыдӕм зыны. Ӕмӕ ӕмбӕхст уыдис, ӕмӕ дзы мӕнӕ хосы тынг ахуыргонд адӕм цардысты мӕ суангортӕ Европӕйы онг уынаффӕ кодтой, кӕм цы кӕнын хъӕуы, кӕм цы аразын хъӕуы, хӕуи. Лӕвӕрд сӕм уыди Хуыцауыдауӕй, зонындзинӕдтӕ, тыхтӕ, мӕнӕ дӕсныйад дзӕгӕхой дӕр кодтой. Мӕ ехӕтӕм нӕ уыдыстут дӕр ӕй, мӕнӕ Герӕдот иу ран дӕр нӕ уыди, афтӕмӕй кӕм цы уыди, уыдон ныффыста. Уыдон дӕр ам уыдысты, афтӕмӕй

Ну, ныртӕккӕ мӕнӕ уӕзисӕн автокранкӕй ходӕттӕттӕ сисдзысты, фӕлӕ уӕззаманы нӕ куымдта исын. Ӕмӕ мӕнӕ зӕрӕдтӕттӕй ӕз афтӕ ӕрыхъуыстон, ӕмӕ иу ӕстыр дур, цӕсгомджын дур, рӕсугъд дур, мӕнӕ бакӕсынырдыгӕй сӕвӕрын хъӕуы. Йемӕ иу сӕ тых нӕ цыди, ӕмӕ иу Акодтой нывонд. Нывондӕй-иу скуывтой ӕмӕ-иу райсомӕй дур йӕ бынаты уыди. Хуыцауы гъдауӕй, ахӕм зонындзинад дӕр сӕм уыди. Ой уыди мӕнӕ куыд хонгӕ дурӕй, амад мӕсгуытӕ, мӕнӕ йын тугын суадз ӕмӕ-иу йӕ бынаты сбадти. Ахӕм цаутӕ дӕр уыдис ӕмӕ уӕлӕхъом Хъалӕгатӕн мӕсыг ӕврӕгъд ӕмӕ ӕрдзӕфтӕ ӕмӕ ӕртӕ боны мӕрдты ӕхсӕвы дуртӕ фӕсыгъдысты цъӕх-цъӕхидӕртӕй. Амелдон нӕ калдтой, сӕ нӕ йын кодтой лӕйнуди ахуссынгӕнӕн. Ӕмӕ Сынодортӕ Гуттаты дзуары лӕггадгӕнӕг афтӕ зӕгъы, Туг ын суадзут ӕмӕ ахуысса. Арвӕй ныццавта ӕмӕ ссыгъди. Ӕмӕ йын туг суагътой ӕмӕ мӕсыки уӕд ахуыссыди ӕмӕ ардӕр-ма у кувӕндон. Йе рдӕр ӕврӕгъды куыв фӕкӕнынц, мӕнӕ сӕрды Уациллайы къуырийы зодӕй фӕкӕнынц. Ӕргом бастдзинад уыдис уӕлӕрвтимӕ, ӕргом мӕнӕ, мӕнӕ Мӕнӕ дзуӕрттӕ ӕмӕ мӕнӕ адӕм иу фӕндагыл цыдысты. Мӕнӕ иу, иу рӕнхъылзӕг афтӕ зӕгъӕн ис. Ацы рагон хъӕуы цӕрджытӕ фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ хъахъхъӕдтой нӕ рагон фыдӕлтӕ азӕхмӕ цы зонындзинӕдтӕ ӕрхастой дун-дунейы сконды ӕмӕ ӕрдзы уагӕвӕрдты тыххӕй, уыдон. Сӕ ӕвӕджиауы дунеӕмбарынад царды ӕмӕ кувыны куырыхон ӕгъдӕуттӕ, хъӕуы дзырддзӕугӕ намысджын хистӕртӕ лӕвӕрдтой зӕрдӕргъӕвд курдиатджын кӕстӕртӕн. Ӕмӕ афтӕмӕй сӕ заманы уыцы зониндзинӕдтӕй фӕхайджын сты Джимарайы абоны хистӕртӕ, уарзӕты дыууӕ ӕфсымӕры Толик ӕмӕ Ӕхсар дӕр. Абон Ӕхсары ном зындгонд у канд Ирыстоны нӕ, фӕлӕ ӕндӕр рӕтты дӕр, куыд Джимарайы хъӕуы электрон тых райсынӕн цӕугӕдонӕй пайда кӕнын чи сарӕхст, ахӕм ӕрхъуыдыджын инженер. Фӕлӕ фыццаджыдӕр, Ӕхсар у фыдӕлты фарн чи хъахъхъӕны ӕмӕ бирӕ ӕнӕфыст зонындзинӕдтӕ йӕ зӕрдыл чи дары, ахӕм ирон лӕг. Уый ӕрыййӕфта хъӕуы бирӕ кадджын хистӕрты, ӕмӕ уыдонмӕ кӕсгӕйӕ цӕуыл сахуыр ис, уый абон дӕр хорз зоны.
Хохы хъӕутӕ ӕгъдау хордыгӕй ацыди. Быдырмӕ дӕр ӕй хордыгӕй ахастой ӕгъдӕуттӕ. Ӕмӕ ам ӕгъдӕутты чиныг сӕфт куы рцӕуа, уӕд ӕгъдӕутты чиныгӕй газетмӕ кӕй рафыстой, уый бирӕ нӕ ахӕсдзӕни. уый фесӕфдзӕни. Ӕмӕ ӕгъдӕутты чиныг мӕнӕ хӕмимӕ сыл хӕцын хӕм хъӕуы. Мӕнӕ фӕлӕ арвы дуар, дам, гомӕй федта, зӕгъы. Арвы дуар нӕ зонын гомӕй, фӕлӕ бӕрӕгбонбон арвы дуар гом фӕуӕд вӕййы. Мӕ мӕнӕ къахыуыл фатмӕ цы ныхас нӕ хъуысы, уый арвы бӕрзӕндтӕм кӕдӕмдӕр хъуысы, не сфӕлдисӕгмӕ. Ӕмӕ йӕм дзӕбӕхӕй хӕццӕ кӕнӕд нӕ ныхӕстӕ, зӕгъгӕ, мӕ мӕнӕ дзуары бын дӕр бирӕ нӕ бадтысты. Ома, хосы бон, хосы арвы дуар гом у, мӕ исты уӕлдай куы фӕрӕдийон, ӕмӕ Хуыцауызӕрдӕмӕ куы нӕ фӕцӕуа ӕмӕ мыл галиуӕй куы разила, зӕгъгӕ, сомӕй дӕр тӕрстысты. Мӕ бӕрӕгбон йӕ боны кодтой уымӕн, сӕрмагондӕй. Ӕрдӕлӕ йӕ хорзӕх уӕд Хетӕджы Уастырджимӕ сос кастӕй кӕсын, ӕмӕ фӕзӕгъынц, уӕд у, нӕу, мӕнӕ уӕд у. Ӕз ӕй куыд фехъуыстон, афтӕмӕй Уацилла мах скӕнӕм, ӕр числомӕ гӕсгӕ куы кӕнӕм, уӕд семнадцаты, девдӕтты, четвертимӕ, сёсы июны мидӕг, сёсы йӕ дывӕйы рӕстӕджы. ӕртыккаг къуырисӕр, о, афтӕ куы банымайӕм, уӕд. Хой та у мӕнӕ хурхӕтӕн. Сӕрдыгон хур йӕ бынаты куы лӕууы, гьӕуӕд у Уациллайы бон. Балео хуры хӕтӕнмӕ бахӕццӕ ӕмӕ ӕллӕууыди, гьӕуӕд вӕййынц Уациллатӕ. Уый тыххӕй ма цалдӕр боны хур йӕ сӕрдыгон хӕдзары вӕййы, цалдӕр бон та вӕййы зымӕгон хӕдзары.

Чидӕртӕ нӕ галиу кӕны барӕй, омбарӕнӕй. Мӕнӕ сӕ куыд мӕгуыдӕн фӕхӕццӕ уа, мӕнӕ, фӕлӕ уӕддӕр, куыд уыди нӕ рагфыдӕлтӕй, афтӕ кӕнӕм.
Рагон заманты ариаг адӕмы алӕмӕты ӕрвон тых ирд сӕуӕхсидау ахъардта Ирыстоны зӕххы ӕмӕ йӕ срухс кодта йӕ сусӕг хъомысӕй. Алы дур, алы дидинӕг ацы хӕхбӕсты у удрохс цыд. Хӕххон дымгӕйы улӕфты хъуысынц рагон кадджыты мыртӕ. Ӕдзӕмӕй лӕууӕг мӕсгуытӕ ӕнӕдзургӕйӕ тауынц салфӕмблай ӕрдхӕрӕны рагон фарн. Хуымӕтӕджы нӕ дзырдтой фыдӕлтӕ. Арфдӕр хӕхтыл ӕнцайы. Хӕхтӕ нӕ удлӕууӕнтӕ сты. Хӕхтӕ Хуыцаумӕ хӕстӕгдӕр сты, зӕгъгӕ. Ахӕм хӕхбӕсты ирон адӕм фӕрӕзтой цӕрын уӕздан ӕмӕ рӕстзӕрдӕйӕ, ӕмӕ уыцы аив, арф мидисджын, ӕгъдауджын царды нывтӕ чи рыййӕфта, уыцы фӕлтӕртӕ сӕ уымӕн афтӕ зӕрдиагӕй мысынц абон. Махмӕ ӕгъдӕуттӕ фыст нӕ цыдысты. Мӕнӕ кӕс, ме дӕ зӕрдыл бадар. Ӕмӕ-иу фӕсивӕд кастысты, хистӕртӕ куыд кӕнынц, мӕнӕ нывонд куыд акӕнынц, цы хӕйттӕ дзы кӕдӕм скӕнынц, куыд скӕнынц. Не? Ӕмӕ фидӕн абон куы рцыди, уӕд сын зӕгъын скӕнут мӕйӕ. Мӕ дзы чидӕртӕ сӕ зӕрдыл бадардтой, чидӕртӕ нӕ бадардтой. Мӕ сӕ зӕрдыл чи бадардта, уыдон ӕвзӕрстой хицӕнӕй. Мӕ уыцы зонындзинӕдтӕ уыдонмӕ лӕвӕрд уыдис, сӕхӕдӕг сӕ ахуыр кодтой, ахуыр. Мӕнӕ йӕ мӕнӕ мах кӕнӕм, ӕмӕ нӕм кӕсы. мӕ йӕ ахуыр кӕны, хъӕуы уыди йӕ мидис. Йӕ рфылдӕр фынджы бадты мӕнӕ бахӕрд-банызты нӕ уыди сӕ хъуыддаг, фӕлӕ уыди мӕнӕ ӕгъдауыл ӕмӕ таурӕгътыл. Фылдӕр фынджы бадты мидӕг шоуыл цыди сӕ ныхас. Карз нозтӕй кувгӕ ничи кодта. Фӕлӕ куы зӕгъын, уыцы гыццыл агуывзӕты иу, дыууӕ, ӕртӕ мӕнӕ, цӕмӕй йӕ къӕбӕр йӕ хъуыры ацӕуа зӕроас адӕймаг уӕддӕр. Дзуары бын кувгӕ уымӕй никуы федтон, ӕмӕ йӕ зӕрдыл чи фылдӕр бадара, уыдон, уыдоны бынат мӕ уыдон цыдысты, йӕ дзуары лӕггадгӕнджыты, йеддӕмӕ хосонхоз адӕм цыдысты. Ныхасы дӕр-иу уыдон ӕрбадтысты, алы хъуыддаг дӕр йӕ уыдон кодтой. Уыдис ахӕм адӕм, ӕмӕ азтӕ йыл фылдӕр цыди, фӕлӕ ныхасы бадын йӕ бон нӕ уыди. Нӕ зыдта, кӕм цы зӕгъын хъӕуы, кӕм цы дзуапп раттын хъӕуы, уый нӕ зыдта. Мӕ кӕм цы фарстайӕн дзуапп дӕ бон раттын куы нӕ уа, уӕд ныхасы дӕ куыд хъуамӕ сӕвӕрой? Ныхасы цы адӕм бадти, уыдон уыдысты сӕхӕдӕг куырыхон адӕм, бирӕ чи федта, бирӕ чи зоны, балц фӕндӕгтыл бирӕ чи фӕцыди, ӕмӕ адӕмыхӕттытӕ чи федта, ахӕмтӕ бадти уым. Ӕмӕ хӕр мӕнӕ раджы заман дӕр иу туджджын фесты. Ма мӕнӕ еу туджы тӕрхон бафидаунгӕнун хъӕу, хъӕуӕйттӕмӕ куннӕ цӕуа уыцы ныхасӕфтӕ. Хъӕухуылфы куыд баззайа, мӕ сӕ-иу бафидауын кодтой. Алы хъуыддаджы тыххӕй дӕр, алы хабар тыххӕй дӕр дзуапп лӕвӕрдтой. Мӕнӕ бинонтӕ исты хъуаг сты, мӕнӕ цыдӕр бинонтӕ фӕцудыдтой, цӕмӕдӕр гӕсгӕ, уӕд уыдонӕн дӕр дзуапп лӕвӕрдтой. Уый дӕр уыди стыр худинаг, ӕмӕ уӕлӕ фосы бинонтӕн сӕ хӕдзары хицау куы нӕ уали ӕмӕ мӕгуырмӕ куы рцыдысты, уӕлӕ мӕгуырӕй куы мӕлынц. Ауӕд-иу мӕрдтын хорӕддӕр искуы раттут, исты сын бакӕнут. Косы бинонтӕм фӕкӕсӕм, зӕгӕм, исчи фыс радта, уӕддӕр суыдзысты цӕугхъуын уыдзӕни, уӕрыкк сӕм уыдзӕни, исты уыдзӕни. Чи сын-иу цыхт радтаид, чи цы радта, уӕддӕр сӕ-иу фӕсудын нӕ бауагътой. Мӕнӕ мӕ гуырыхуызы ныр цауындзой, сӕ уӕлӕуый сӕ-иу нӕ бауагътой. Кой нысан у еу, мӕнӕ мӕ рагфыдӕлтӕ кӕрӕдзиуыл хӕцыдысты. Ме рдӕбон дӕр загътон, Ӕнгом адӕм цар дарынц, уӕддӕр сӕм уыди ныфс, сомбоны ныфс. Мӕнӕ амондджын адӕймаг байтыдта мӕнӕу ӕмӕ нӕм ӕрзайдзӕни хорз, зӕгъгӕ, уӕддӕр сӕм ныфс уыди. Ӕмӕ адӕймаг ныфсӕй у. Адӕймагӕн ныфсӕвӕр ӕмӕ хох йӕ хъӕбысы систӕн ме ахӕстӕн. Йӕ ныфс ын асӕтты ӕмӕ хъӕмпхале бон сисын нал бауыдзӕни. Уайдзӕф та куыд нӕ кодтой? Мӕнӕ-иу ныхасмӕ ракодтой ӕмӕ-иу загътой, мӕнӕ худинаг кӕ, Уӕладӕй хомӕ ахӕмӕй федтой, уым кӕйдӕр фыс ратардтай, дӕ рӕгъауимӕ байуй ӕма йӕ бамбӕхстай, цӕмӕн ӕй бамбӕхстай? Ӕмӕ дыл баззади давӕджы ном. Ӕмӕ кӕндтӕуыл нӕ зайы, фӕлӕ зайы ӕнӕхъӕн хъӕуыл. Уӕлахосы хъӕу давджытӕ сты, зӕгӕ, ӕмӕ афтӕ макӕ. Кӕйдӕр фыстӕм ӕрбацыди дӕ рӕгъаумӕ, радтай йӕ хицауӕн. Ме уайдзӕф уымӕй дӕр бакодтой. алы хъуыддагӕй дӕр-иу бауайдзӕф кодтой. Мӕнӕхер дзуары бын дӕр исты йӕ срӕдыд, йӕ исты уой дӕр-иу бауайдзӕф кодтой. Дзуары бын нӕ уайдзӕф кодтой, фӕлӕ уой ныхасыг ардӕм ма рацу, мын ӕм адӕм астӕумӕйӕ зӕгъ, цӕмӕн дӕм афтӕ бакодтай? Ме ухон бауайдзӕф кодтой. Дзуары бын зулдзыхӕй ничи никӕмӕ дзырдта. Та ирон лӕгӕн уыди егъдау. Мӕнӕ уырыс куыд фӕзынд культурӕ, уӕд та гъомӕй мӕнӕ ирон лӕг кӕддӕриддӕр, ирон сылгоймаг дӕр егъдауӕй ме уӕздандзинадӕй. Хойы нӕм уыди рагӕй дӕр ӕппӕт адӕмыхӕттытӕй куы райсӕм, уӕддӕр махмӕ фӕдон уыдысты. Фӕлитой, сайӕг, давӕг, мӕнӕ хӕр хъӕуы иуырдӕм суынаффӕ кодтой мӕ дын иннӕрдӕм ахӕцыдтӕ. Уыдӕттӕ дӕр уыдысты, уыдӕттӕ дӕр уыдысты тоххудинагдзинад. Уыдон уыдысты ӕгъдау хӕлынсӕгӕ. Мӕнӕ-иу куыд загътой, мӕнӕ хъуамӕ адӕймаг йӕ ӕууӕнӕй дӕр фсӕрмы кӕна. Мӕнӕ чъизи ныхас хъӕдбындӕр нӕ фӕ нӕ бӕззы. Мӕнӕ ӕрба кӕддӕр уӕлӕ быдыры дӕн мӕ мӕнӕ чъизи дзыхӕй дзурон зӕгӕ. Хьом дӕ хуыздӕр хъусынц дӕ ныхӕстӕ. Тынг дӕр, алырдӕм дӕр. Мӕ хъуамӕ адӕймаг йӕхи сыгъдӕг дара алы хъуыддагӕй дӕр, алы хабарӕй дӕр. Йӕ мӕнӕ бӕрӕгбонбон хуым ничи карста, бӕрӕгбонбон ничи никуыдӕм цыди. Йӕ зианы бон хъӕуы, уӕд-иу ничи ницы куыста, уый куыст-иу бакодтой, ӕмӕ уӕдӕ сӕм цы уыди йӕ дӕр. Зианы куыст бакодтой, сӕ цӕттӕ сӕ куыст дӕр райдыдтой кӕнын. ӕфсӕрмы кодтой кӕрӕдзийӕ, аргъ кодтой кӕрӕдзийӕн. Иумӕ ӕнгом кӕй цардысты, уый бӕрӕггӕнӕг у. Хъуыды кӕнын, хӕр хӕдзары хицау исты хъыгдард фӕци, зӕгъӕм, мӕнӕ фӕззӕг куысты заман ӕрппӕтӕй уӕззаудӕр куыст хохуди фӕззӕг куыст. Мӕнӕ хос самалгӕнын, мӕнӕ цыдӕртӕ. Сёд-иу хъӕу ӕрымбырд сты ӕмӕ-иу

фӕкӕсӕм сӕм. Хой уыди тынг диссаджы ӕгъдау. Мӕ нӕ фыдӕлтӕ йӕ ууыл хӕцыдысты. Мӕнӕ хӕр хӕдзар аразгӕ дӕр уӕд зиу кодтой, дур ласынмӕ зиу кодтой, уӕддӕр адӕм кӕрӕдзимӕ фӕкастысты. Хер мӕнӕ ӕртӕккӕ райсӕм алы хъуыддаг дӕр, мӕнӕ сывӕллоны райсӕм. Ӕппӕты разӕй алцыдӕр цӕуы хӕдзарӕй. Мӕнӕ хӕдзарӕй. Хӕдзары сывӕллон суадтӕй дӕр еу иу. Уой тыххӕй мӕ фӕткъуы бӕласы бын члауитӕ никуы уыди. О, фӕткъуы бӕласы бын вӕййы фӕткъуытӕ. Ӕмӕ хӕ- сывӕллонӕн йӕ мад йӕ фыд цы уой, сывӕллон дӕр еу иу. Цы уыцы зонындзинӕдтӕ царды мидӕг ахаста кӕронмӕ. Ӕз ӕй афтӕ ӕмбарын. Йӕ ролӕй дын цы ахуыргонддзинӕдтӕ дӕттынц, уыдон сты мӕнӕ Мӕнӕ царды мидӕг, мӕнӕ куыст, уаты, мӕнӕ ӕндӕр кӕмдӕрты уым дӕ хъӕуынц, фӕлӕ мӕнӕ ирондзинад хъуамӕ хӕдзарӕй рацӕуа. Ӕз афтӕ ӕмбарын. Ирондзинад хӕдзарӕй куы нӕ цуа, уӕд. Нӕ фыд-иу афтӕ загъта, садзгӕ сӕрызондӕй зонд нӕй. Хъуамӕ сӕрызонд адӕймагӕн йӕхимӕ уа. Уыцы ныхас хорз бахъуыды кодтон. Ӕмӕ хосы сӕрызонд ӕвзӕр хӕдзары мидӕг, бинонты астӕу. Ариаг, ирон адӕм мингай азты дӕргъы фӕхастой Хуыцауӕй сын лӕвӕрд ӕрвон фарн ӕмӕ дон-дунейы ӕцӕгдзинад. Ирон туджы мидӕг абон дӕр фснайдӕй лӕууынц рагон зонындзинӕдтӕ, фӕлӕ цӕмӕй уыдон раргом уой, уый тыххӕй ахуыр кӕнын хъӕуы, нӕ рагфыдӕлты нын цы информаци рвыстой, уый. Ӕрмӕст ӕргом ӕмӕ сыгъдӕг зӕрдӕйӕ ис пайда кӕнын, фыдӕлтӕй нын фӕдзӕхст хӕзнатӕй.

Ӕрвысӕф, уӕд йемӕ рамбырд кӕнӕм сӕ ныхасы кӕрӕдзи уымӕ дзы рауайдзы курайы фӕрдыг. Ӕмӕ Тыбаууасилайы тыххӕй у тыхджын. Ӕмӕ йӕ Бишнайы мӕнӕ хилӕг ссары, уый зӕххыл вӕййы, ме уӕй ссары. Ӕмӕ уыдонмӕ вӕййы. Ӕр мӕнӕ бирӕ хилӕгтӕ иумӕ куы тӕмбӕлы сты, зӕгӕ, уӕд ӕй зонын уыдонмӕ цы курайы фӕрдыг и, уый. Ӕмӕ дзы дӕ къулгуывӕртӕ зӕронд адӕм куы дзырдтой, уымӕ гӕсгӕ Куы сын ӕй байсай, уӕд ӕй авд доны сӕрты ахӕссын хъӕуы. Уый тыххӕй мӕ хилӕг ӕмӕ дон иу взагӕй дзурынц. Ома, хилӕгтӕм цы тых уыди, уый фӕзӕгъа, фӕлӕ йӕ адӕймаджы тых ӕрцӕуа, уый тыххӕй. Уӕд йӕ тых йӕхимӕ ӕрцӕуы. Ӕмӕ йын дарддӕр кӕнын хъӕуы йе гъдау ӕххӕстгӕнын Цыкурайы фӕрдыгӕн. Уымӕн уымӕн бирӕ ӕгъдау, йе рмӕ нӕ бирӕтӕ йӕм бӕллынц, куы ссарин, зӕгъгӕ. мӕнӕ мӕм куы рбахауид, зӕгъгӕ. Афтӕ нӕу, уымӕн йе гъдау куы нӕ зонай ӕмӕ йын йӕ мидис куы нӕ кӕнай кӕрӕй-кӕронмӕ, уӕд ӕм ма ӕвнал фыдӕй дыл разилдзӕни. Цыкурайы фырдыгӕн балхӕнӕн дӕр нӕй, стӕй йын уӕд ӕмӕ дӕм куы адтаид зӕхмӕ аппарӕн дӕр нӕй, уӕддӕр ылгъитгӕ кӕны, йӕхи куыд фӕнды, афтӕ бакӕндзӕни. Кӕд дӕумӕ баззаинаг уӕд лӕудзӕни, кӕд нӕ уа, уӕд ппӕзӕфты мӕхицӕн, нал и? Ӕмӕ агургӕ дӕр мауал кӕ, кӕд ӕмӕ къуыдырдӕм ацыди. Йе гъдау уый куыд у найын ӕй хъӕуы, ӕхсыр йӕ найын хъӕуы, сыгъдӕгӕй дарын хъӕуы, йӕ цур ӕвзӕр дзурӕн нӕй, ӕвзӕр хъуыдытӕ дӕм куӕуӕддӕр ӕмвналӕн нӕй, ма йын хъуамӕ бацӕуай. Йӕ мӕнӕ исты ӕнаккаджы, мӕнӕ дзырдӕй зӕгъӕм, карчы дзидза бахордтай, уӕддӕр ӕм къуыривналӕн нӕй. Мӕнӕ рӕвдӕуттӕ бахордтай, уӕддӕр ӕм ӕвналӕн нӕй. Уыди ахӕм цыкурайы фӕрдыг, мӕнӕ аргъӕутты дӕр баззади, нӕ мифологийы дӕр и дзӕбӕх кодта. Мӕнӕ куыд азӕбӕлас сыфтӕрлах, афтӕ ӕмӕ райгаззагӕй афтӕ. Ме моды вналӕни, фӕлӕ йын уӕд та туг уадзын хъӕуы. Туг ын хъуамӕ суадзай, хъуамӕ йӕ физонӕгӕй саходын кӕнай. Фыццаг куы скувай, хъуамӕ физонӕгӕй сахода цыкурайы фӕрдыг. О, ӕгъдӕутты йеддӕмӕ уыдӕттӕ куы нӕ зонай, дӕу хӕстӕгдӕр ма цу, ма йӕм ӕвнал. Бӕлгӕ дӕр ма кӕмӕ не ссардзынӕн, ӕмӕ мын пайдайаг уыдзӕн, уый нӕй. Цыкурайы фӕрдыг у алыхуызы, иууыл ӕмӕ Хӕрӕй нӕ зонын, фӕлӕ дзырдтой зӕронд адӕм, афтӕ марды гас кӕны. Иннӕтӕ низ дзӕбӕх кӕны. Иннӕтӕ та бӕркаддӕттӕг сты, иннӕтӕ та бирӕ цыдӕртӕ. Мӕнӕ ӕз фӕндаггон фӕндараст дӕр кӕны мӕнӕ бирӕ, бирӕ, бирӕ.
Абон кӕд не мдугонты цард тынг хицӕн кӕны рагон уӕздан ирон цардӕй, кӕд нӕ табуйаг хӕхбӕстӕ сызӕрӕг ис, кӕд ирон адӕмӕн сӕ фылдӕр адард кӕрӕтты нӕ фыдӕлты хӕзнатӕй, уӕддӕр ма Ирыстоны алы кӕрӕтты раст кӕрдӕг дурты хсӕнӕй куыд стоны, тӕссонд малусӕг миты бынӕй куыд скӕсы, афтӕ рагон нӕртон туг кӕй дадзинтӕн хъӕвзы, уыцы саксур фӕсивӕд иугай-дыгай агурынц фыдӕлты ныстуантӕ, ӕмӕ ацы змӕст дуджы абухӕгуылӕнты ныхмӕ цӕугӕйӕ, хъӕддыхӕй агурынц сӕ рӕсугъдӕр донгуырӕнтӕ, сӕ рагондӕр уидӕгтӕ. Ӕмӕ уыцы фарны фӕндагыл сыл ӕхсары хуызӕн хистӕртӕ куы мбӕликкой, уӕд зӕрдӕргъӕвд суинаг лӕппутӕ ӕмӕ чызджытӕ нӕ Ирыстоны кадыл ног кадымӕ фарн бафтаудзысты ӕмӕ уымӕй сыххӕст кӕндзысты нӕ рагон фыдӕлты фӕдзӕхст.
Хъыгагӕн, Ӕппӕт Ирыстон дӕр уыцы хъуыддаг ӕрцыди, хӕхты хъӕуты цӕрӕг нал баззад. Сгӕзӕмӕ сты, сихсыдысты. Иууылдӕр быдырмӕ фӕлыгъдысты цардагурӕг, уӕртӕ заманы мидӕг, ӕмӕ хӕхты йӕр хистӕр лӕг зын ссарӕн у ӕртӕккӕ мидӕг. Уӕдӕ кӕстӕртӕ дӕр уӕхӕдӕг уынут уӕртӕ уыйбӕрц ницы ис. Мӕ мӕн фӕнды, цӕмӕй та нӕ хъӕутӕ цӕрӕгӕй сбӕзджын уой, ӕмӕ фӕстӕмӕ не гъдӕуттӕ райсӕм, мӕ не гъдӕуттыл хӕцӕм, йер ма сыл мӕнӕ иугай адӕмтӕ хӕцынц ӕгъдӕуттыл, ӕмӕ

Хион хионмӕ лидзы. Ӕмӕ сыл куы фӕфарс кодтой ӕмӕ сӕ марынмӕ сӕ хъуыдырыкъахыл куы уӕд хӕхтӕм ӕрбалыгъды, сӕ хиоттӕм ӕрбалыгъдысты. Никуыдӕм алыгъдысты, никӕй хӕхтӕм, фӕлӕ сӕ хиоттӕм. Мӕнӕ хион кӕм сӕр уырдӕм алыдысты, ирӕттӕ кӕм уыдысты, уырдӕм. Мӕнӕ цы баззад, уый абон мын асхӕхтыстӕм, кӕцы, кӕцы бынаты. Ӕмӕ Ууыл лӕууӕн нӕй, мӕнӕ нӕ рагфыдӕлтӕ не ардӕм ӕрбатардтой, миан хъуамӕ не гъдау кӕронмӕ ма хӕццӕ кӕнӕм. Афтӕ ма чи зӕгъӕд, не гъдӕуттӕ ӕппарӕм, цыдӕр уыдзӕн, ӕгъдау кӕронмӕ куы хӕццӕ кӕнӕм, уӕд. Лӕггад куы кӕнай дзордтӕн ӕмӕ дунейӕн, уӕд дунейӕн мӕнӕ хӕр дӕр бирӕ фервӕзын кодта. Мах хъӕрӕй дзурӕм, уыдонӕн нӕй, фӕлӕ мӕнӕ ӕртӕккӕ дӕр мах бирӕ фервӕзын кодтам, бирӕ хабӕрттӕ скодтам. Мӕнӕ мах кувындзинад ӕппӕт дуне дӕр дары ӕмӕ Хӕстӕй дӕр ӕй хизы, ме алцӕмӕй дӕр хизы.
Рагон нӕртон адӕмӕн Хуыцауӕй уыд бирӕ зонындзинӕдтӕ лӕвӕрд. Зындгонд сын уыдысты зӕххон царды уагӕвӕрдтӕ, ӕрдзон тыхты архайд, мӕнг дуне ӕмӕ ӕцӕг дунейы сусӕгдзинӕдтӕ. Уымӕ гӕсгӕ нын фыдӕлтӕ цы бынтӕ ныууагътой, кувыны гъдауӕй, аивадӕй, адӕмон сфӕлдыстадӕй, уыдонмӕ мах хъӕуы бӕрнон цӕстӕй кӕсын, архайын сӕ иртасын ӕмӕ ӕмбарын, Иры хӕзнадоны кӕй ис ӕмбӕхст ӕгӕрон фарныл чи нцайы, ахӕм арф мидис.